Şondan 13-nji ýyl Hudaý Tagaladan desturi hijret geldi. Indi sen, eý Muhammet, hijret et diýdi. Şondan Muhammet aleýhissalatu wessalam hijret kastyny minak etdirinde hijret etmeli boldy, hijret etdi Medineýe Munewwerege. Medineýe Munewwerek barandan soň Medine-i Munawwarada Pygamber Aleýhissalatu Wesselamyň eden işleri kän. Min jümle inhak azanyň meşruiýeti, azanyň buýrulmaklygy. O dänekini sahabalaryň meşweret etmekligi bilen sahabalaryň Pygamber aleýhissalatu wesselama fikru endişe bermekligi bilen, olar çon pygamber aleýhissalatu wesselamyň hüjresi, ýaşaýan öýi, ýaşaýan otagy Mesjidün Nebik, mesjidiň golaýjygynda bolansoň, pygamber aleýhissalatu wesselam namaz wagty gelen wagtynda, Hüjresinden çykarkä mesjide girip-de namazyny okyp däne keýni ýene hüjresine giragaýanmyşdyr. Osam sahabalar şon ol wagtda sagat diýilen zat bolmansoň, azan diýilen zat bolmansoň, Sahabalaryň birentekleri namaz wagtdan öwünçeräk geläketdirinde, ine, dünýewi işleriň birentek işlerinden galýarlamyşdyr. Ýa, birentek sahabalar işe meşgul bolup, Tizräk gelip, jematdan gala gaýarlamyşdyk. Osam şondan sahabalar bir gün Resulullah bilen oturyşýarlar, Ýa Resulallah, biz bir pikir edeýli, bir maslahata geleýli, biz meşweret edeýli, ýa Resulallah, namazyň wagtyny bildirer ýaly bir zat edeýin diýýärler. Şondan sahabalaryň birentekleri meşweret berýärler, Ýa Resulallah, Biz nagus uraýyl diýip aýtýarlar. Nagus bir zeň. Resulullah aýtdy, Ýok, nagus urup bolmaz. Ol nasranylaň kilisasynda urulýan zat, edilýän zat. Bi bolmaz diýip, ine, bi meşwere, bi pikir ret bolýar. Ondan soňam sahabalaň Bagdysy meşwere berýärler, Ýa Resulallah, onda onjura bolsa, şeýpur guraýly, bug guraýly, namazyň wagty gelmezinden ozal, namazyň wagty golaýlanda şeýpur guraýly, şol şeýpur bilen bilinsin namazyň wagty bolandygyny. Resulullah aýtdy, Ýok, bir-de

Şol ot bilen bilinsin namazyň wagty bolanlygyny. Resulullah aýtdy, Ýok, ot mejusileň, ateşperestleň alamaty. Bideýnhek ret boldy.

Perçemi, baýdagy näzire görsün, näzire bilsin diýip, inhäk sahabalaň özi munda bir owadan fikir, owadan reý görmediler, osam muňa-da razy bolmadylar. Şondan.

As-salatu jami'atun. Ýagny namaz okuljak. Namazyň wagty boldy, geliň mesjide namaz okaýaýlyň diýip gygyrylsyn diýip sahabalar aýtdylar. Resulullah bireý kabul etdi. Hä, muny boljak diýdi. Munyň gowy diýdi. Şondan şol Muna diýlen gygyrýanlaň biri-de kim boldy? Abdullah ibn Zeýdil Ansary. Osam bir kun geçenden soň Abdullah ibn Zeýdil Ansary oýalyk bilen ukulyň arasynda ýatan wagtynda, Bagty muhaddisler aýdypdyrlar, Ertir namazdan öňçe diýende bar, birentekleri Öýle namazdan öňçe diýende bar, hulasa, Abdullah ibn Zeýdil Ansary diýilen sahabeke şol munadileriň biri bolsa, diýşinde, bir neferi görýä, bir nefer gelýä, aýtýa, şo bir neferden ekeni ferişde diýip,

Namaz üçin azan aýdylmaly bolaňda, azan aýtmaly bolaňda birniçe kelimeleri öwretmäýinmi? Şo kelimeleri aýtsaň, şola gowudyr diý. Şondan Abdylla aýtdy-da diýşinde, Bele, öňjüre bolsa öwret. Otam ýaňky diýşinde gören adamsy ýa ferişde, hulasa, ol aýtýa, Sen Dört mertebe Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki mertebe Eşhedü en la ilahe illallah, iki mertebe Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, iki mertebe Hayye alas salah, iki mertebe Hayye alel felah, iki mertebe Allahu Akbar, ahyrynda-da La ilahe illallah diýip, şu kelimeleri, Aýdarsyň diýip aýt diýýär. Şondan ýaňky Abdulla bin Zeýdi Ensary Fowry oýan äketdirinde Resulullahyň ýanyna barýar. Resulullah gören dişini aýt diýýär. Ýa Resulullah men şunjure-şunjure dişleri gördüm. Şu kelimatlary-da maňa dişimde öwredildi diýip aýt diýýär. Resulullah näme diýýär? Inneha leruýa hakkun.

Şu öwrenen kelimatyňy ýa öwredilen kelimeleriňi bar-da Bilale öwret. Bilalyň senden sesi gatydyr, sesi ýogyndyr. Sen şoňa öwret diýip aýt diýýär. Şondan Abdulla bilapasyla Bilalyň ýanyna barýar. Bilala ýaňky gören düýşüni aýda äketdirin-de, sen şu forma edip azan aýdarsyň diýýär. Şondan Bilal lälikin gel äketdirin-de, azan aýtmana durýar. Azan aýtmana duran wagtynda hezret Omar lälikini Bilaliň azanynyň sesine oýanyp, şol libasy habynyna tur äketdirin-de, egin-başyn geýmäne howlugyp, abasyny alyp, Abasyny süýräp, Resulullahyň ýanyna garşyň gelýär. Hezreti Omar aýtdy, Ýa Resulallah, men dişimde şu Bilalyň aýdyp duran kelimelerini maňa-da öwredildi, ýa Resulallah diýip aýtýar. Resulullah aýtdy, Eý, Omar, seň-de gören dişiň hak diýip aýtýar.